Essalamualeýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Türk ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanyş edýäs. Onda şeýle diýilýär, Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa, Siziň Alyhezretiňiz, Katar Döwletiniň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Size we Siziň üstüňiz bilen tutuş doganlyk türkmen halkyna hijri, kamary, hasaby boýunça Täze ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli mähirli gutlaglarymy ibermek meniň üçin ýakymlydyr. Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we abadançylyk, Siziň ýurduňyza bolsa mundan beýläk-de öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw edýän. Goý, biziň ýurtlarymyzy baglanyşdyrýan ikitaraplaýyn gatnaşyklar hasam pugtalansyn. Tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň. Tamim bin Hamad Al Tani, Katar Döwletiniň Emiri. Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen gyzyklandy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklarda ulanylýan serişdeleriň görnüşleri we bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalar bilen tanyşdy hem-de degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Şu gün ir bilen ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy täze, häzirki zaman şähergurluşyk taslamasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Babaýew, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow, we Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdylyýew garşylap, merkeziň çäklerinde alnyp barylýan köptaraply gurluşyk işleri barada hasabat berdiler. Bu ýerde hormatly Arkadagymyzyň garamagyna merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan we gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary hem-de olaň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, gurluşykda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrylýar. Gahryman Arkadagymyz ilki bilen ýollaryň hem-de meýdançalaryň gyralaryna oturdylmagy meýilleşdirilýän germewleriň, ýerasty awtomobil geçelgeleriniň bezeginde ulanylýan şekilleriň görnüşleri bilen tanyşdy. Şeýle-de bu ýerde gurulýan üç ýüz elli orunlyk çagalar bagynda ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän dürli haýwanlaň, şeýle-de çagalaň söýgüli ertekileriniň gahrymanlarynyň heýkeljikleriniň we dürli şekilleriň birnäçe görnüşleri görkezildi. Hormatly Arkadagymyz görkezilýän şekilleri we heýkeljikleri synlap, olaryň her biriniň özboluşly aýratynlyklarynyň bolmalydygyny hem-de bu şekilleriň çagalarda ýakymly duýgulary oýarmalydygyny belledi. Şekilleri hem-de heýkeljikleri taýýarlamak işlerine örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigine ünsi çekdi. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezde gurluşygy alnyp barylýan we bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary, Olaň bezeg aýratynlyklary bilen bagly şekiller hem-de durmuş ulgamyna degişli binalarda oturdylmagy meýilleşdirilýän enjamlaryň görnüşleri hem-de desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow hormatly Arkadagymyza taýýarlanylan taslamalar, olaryň görnüşleri, özboluşly aýratynlyklary hem-de gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Bu ýerde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde gurulmagy teklip edilýän muzeýiň, teatryň zalynyň içki görnüşleriniň, şeýle-de Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine degişli ýüz we ýüz elli orunlyk çagalar baglaryna ornaşdyrylmagy meýilleşdirilýän enjamlaryň görnüşleri, binalaryň bezegine degişli serişdeler görkezildi. Olarda üpjün ediljek mümkinçilikler barada giňişleýin maglumat berildi. Mundan başga-da, merkeziň çäklerinde ýol yşyklarynyň görnüşleri, üç ýüz elli orunlyk köpugurly hassahanaň içki we daşky bezeg aýratynlyklary, oň otaglarynyň enjamlaşdyrylyşy, şeýle-de merkeziň çäginde tiz kömek merkeziniň enjamlaşdyrylyş derejesi, mundan başga-da, Ahal welaýat enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem-de ýüz elli orunlyk onkologiýa merkeziniň enjamlaşdyrylyşy barada aýdyldy. Şeýle-de bu ýerde merkeziň çäginde guruljak metjidiň bezeg işlerinde ulanyljak dürli görnüşli örtük daşlarynyň aýratynlyklary, görnüşleri görkezildi hem-de olarda yşyk we gün şöhlesi düşende emele gelýän öwüşginler barada maglumat berildi. Muň özi degişli binalaryň bezeg işlerinde häzirki zaman serişdeleriniň ulanylýandygyny görkezýär. Gahryman Arkadagymyzy görkezilen şekil taslamalaryny içgin synlap, gurluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we desgalaryň bellenilen möhletlerde ulanylmaga tabşyrylmagynyň hemişe bolşy ýaly möhüm talap bolup durýandygyna üns çekip, bu işlere örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. Aýratynam binalaryň bezeg işlerine, olarda öndürijilikli işlemek we amatly ýagdaý döretmek üçin ähli zerur şertler, mümkinçilikler üpjün edilmelidir. Muň özi taslama taýýarlaýjylara-da, gurluşykçylara-da bildirilýän üýtgewsiz talapdyr diýip, hormatly Arkadagymyz belledi. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze binagärlik çözgüdiniň aýdyň netijesi bolan täze şäheriň kemala gelmegi ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygynyň we durmuşymyzyň her bir pursadynyň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüler. Gahryman Arkadagymyz milli gurluşyk senagatynyň häzirki zaman tejribesini özünde jemleýän merkeziň gurulmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň taryhy ähmiýete eýedigini belledi. Şunda alnyp barylýan işleriň ýokary hilli we häzirki zaman ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegi wajypdyr. Çünki Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde ýerleşýän şäherde amatly howa gurşawynyň saklanmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow görkezilen taslamalary, aýratynam saglygy goraýyş ulgamyna degişli edaralaryň enjamlaşdyrylmagy, olaryň üpjünçilik derejesi boýunça beýan edilen teklipleri degişli hünärmenler bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly Arkadagymyz gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyna üns çekdi. Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazowyň we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek, hem-de bu işleri bellenen möhletlerde tamamlamak bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Şeýle-de ýurdumyzyň hususy gurluşyk kompaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaryň häzirki zaman tejribesinden we täzeçil usullardan peýdalanylyşy barada giňişleýin hasabat berildi. Gahryman Arkadagymyz desgalaryň gurluşygynda täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň işjeň ulanylmalydygyna üns çekdi. Şeýle-de gurluşyk işlerinde merkeziň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmegi barada aýdyldy. Şunda degişli talaplaryň berk berjaý edilmegi, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir. Gahryman Arkadagymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, merkezde akylly şäher konsepsiýasyndan ugur alynmalydygyna üns çekdi. Bu konsepsiýaň esasy ugry bolsa bina edilýän desgalaryň gurluşygynda ekologiýa taýdan arassa serişdeleriň ulanylmagyndan we ýokary ekologiýa derejesini üpjün etmekden ybaratdyr. Merkeziň çäklerinde ýerine ýetirilýän ähli işlerde şu ýörelgelerden ugur alynmagy esasy talap bolup durýar. Hormatly Arkadagymyz merkeziň inženerçilik desgalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, şunda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, işleň bellenen tertibe laýyklykda dowam etdirilmeginiň, şeýle-de ekologiýa talaplarynyň göz öňünde tutulmagynyň şu günüň möhüm talabydygyny aýtdy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow merkezde alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklaýandygy we döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerde geçirilen iş maslahatyny tamamlap, merkeziň çäginde dowam edýän gurluşyk işlerini synlady. Hormatly Arkadagymyz ýol ugruna ýerasty awtomobil geçelgesiniň gurulýan ýerinde saklandy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, gurluşyklarda ulanylýan serişdeleriň berkdigine, olaryň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Muň özi beýleki gurluşyklarda bolşy ýaly, ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň uzak möhletleýinligini üpjün eder. Şol bir wagtyň özünde desgalaryň ýanaşyk ýerleriniň göwnejaý abadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra hormatly Arkadagymyz ýoluny dowam edip, Gökdepe etrabynyň Kärizek geňeşliginiň Annaýew obasyna barylýan Akhan şaýolunyň çatrygynda ady rowaýata öwrülen meşhur Akhan binasynyň gurluşygynyň dowam edýän ýerinde saklandy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan işleri synlap, gurluşyk we bezeg serişdeleriniň bu künjegiň howa şertlerine laýyk gelmelidigini, oň gurluşygynyň häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda ýerine ýetirilmelidigini belledi. Oň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýokary hil derejesine eýe bolmagy türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrülen Akhan atly bedewe goýýan sarpasynyň aýdyň nyşanyna öwrüler. Şol bir wagtyň özünde ýadygärligiň töwereginde ugurdaş şekilleriň döredilmegine,

Muň özi hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän we Döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatynyň halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Merkezde işleýänleň bu asylly ýörelgeleriň amal bolmagyna mynasyp goşandynyň bardygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz hemmelere işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ýurdumyzyň dürli künjeklerinde amala aşyrylýan giň möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine täzeçil usulda çemeleşilýär. Şunda ýaşlaryň, aýratyn hem, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem-de ýaş mugallymlarynyň gatnaşmagynda degişli şekil taslamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýaşlarda hünäre bolan höwesiň ýokarlandyrmagyna, olaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmeklerine giň mümkinçilikleri döredýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işlerini yzygiderli gözegçilikde saklaýar. Şol bir wagtyň özünde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça bu ýerde amala aşyrylýan gurluşyklaryň taslamalarynyň taýýarlanmagyna ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplar çekilýär. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti tarapyndan ýaşlaryň arasynda taslamalary taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi. Oňa gurluşyk işleri, taslama taýýarlamak we bezeg işlerini ýerine ýetirmek bilen meşgullanýan ýaşlardan köp sanly teklipler gelip gowuşdy. Ýörite toparyň geçiren seljermeleri netijesinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi. Şunuň bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň çäklerinde yglan edilen bäsleşige gatnaşyp, ýeňiji bolan talyplara Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň adyndan sowgatlary, kompýuterleri gowşurmak dabarasy boldy. Munuň özi ýaşlaryň hünäre bolan höwesiniň artmagynda we bu ugura aýratyn zehinli ýaşlaryň çekilmeginde ähmiýetlidir. Bäsleşigiň şertine görä şekil taslamalary taýýarlananda binalaryň gurluşygynda ulanylýan serişdeleriň görnüşlerine, olaryň berkligine we ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelmegine, şol bir wagtyň özünde taslamalary taýýarlanylýan desgalaryň özboluşly binagärlik aýratynlygyna möhüm üns berildi. Döwletimiz tarapyndan ýörite sylaglara mynasyp bolan ýaşlar özleriniň döredijilik ukyplaryny açyp görkezmekleri ugrunda döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, şeýle hem şäherleň we obalaryň binagärlik keşbiniň döwrebap derejede özgermegine mynasyp goşant goşmak ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hemem paýtagtymyzda täze okuw ýylyna taýýarlygyň çäklerinde mekdep bazarlarynyň işi giň gerimde dowam edýär. Şeýlelikde, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýene bir täze okuw ýyly bosagady. Okuw esbaplary bilen üpjünçilik baradaky mesele häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň birine öwrüldi.
Geljekki birinji synplaryň hem-de ähli okuwçylaryň ene-atalary üçin esasy döwür dowam edýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralýan mekdep bazarlarynyň işi barha gyzyşýar. Olarda diňe bir mekdep okuwçylary däl, eýsem ýokary hem-de ýörite hünärment mekdepleriniň talyplary üçin hem dürli okuw esbaplary bar. Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda toplumlarynyň hem-de köpugurly bazarlarynyň ýanyna ýaýbaňlandyrylan mekdep bazarlarynda okuw üçin zerur bolan harytlaryň hem-de beýleki serişdeleriň örän köp görnüşleri goýlupdyr. Şeýle-de ol ýerlerde mekdep okuwçylarynyň hem-de olaryň ene-atalarynyň islegleri nazarda tutulyp, zerur bolan harytlar satuwa çykarylýar. Söwda ulgamynyň işgärleriniň belleýişleri ýaly, olaryň baş maksady mekdep bazarlaryna gelýänleriň bu ýerden hoşal bolup gitmeklerini gazanmakdan ybaratdyr. Bazardan hojalyk üçin zerur bolan önümleri satyn alan adamlar çagalar üçin hem okuwa degişli harytlaryň söwdasyny guraýarlar. Mekdep bazarlaryna dürli ýaşdaky okuwçylar üçin degişli esbaplaryň köp görnüşiniň üpjün edilmegine aýratyn üns berilýär. Guralan däp bolan söwda nokatlarynyň tekjelerine harytlaryň hem-de okuw esbaplarynyň giň görnüşleri çykarylypdyr. Ol ýerlerde alyjylar hem-de satyjylar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpjün edildi. Munuň özi ilatyň ösen islegini kanagatlandyrmakda hem-de guralýan söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Mekdep bazarlarynda ýurdumyzyň mekdep okuwçylary üçin öndürilen önümleriň köpüsiniň ýerli önümçilik toplumlarynda taýýarlanandygyny bellemek gerek. Munuň özi döwlet Baştugumyzyň tabşyrygyna laýyklykda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň ösdürilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň körpe nesilleriniň sazlaşykly ösüşi hem-de olaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýe almaklary bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözgüdine möhüm ähmiýet berilýär. Şunda mekdep okuwçylarynyň hem-de talyp ýaşlaryň üpjünçilik meseleleri esasy orunda durýar. Munuň özi ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmaklary hem-de häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyklykda bilim almaklar ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli alat edilýändigini görkezýär. Bu bolsa ýaşlaryň bilime bolan höwesini artdyrýar hem-de olary hemmetaraplaýyn bilim almaga ruhlandyrýar. Bu bolsa Arkadagly Serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn bilim almaklary ugrunda edýän tagallasynyň oňyn netije berýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Şunuň bilen baglylykda mekdep bazarlaryny guraýjylar hem-de satyjylar mekdep okuwçylarynyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak ugrunda edýän bilelikdäki tagallalary rowaçlyklara beslenýär. Ýeri gelende aýtsak, mekdep bazarlarynda okuw esbaplary, okuw kitaplary, gollanmalar bilen bir hatarda, Okuwçylara niýetlenen lybaslaryňam örän köp görnüşiniň söwdasy guralýar. Ýurdumyzda taýýarlanan okuwçy lybaslary taýýarlanyş aýratynlygy hem-de göze gelüwliligi bilen özüne çekýär. Ýurdumyzyň dokma toplumlarynda öndürilen nah egin-eşikler şeýle-de telekeçileriň taýýarlaýan ýokary hilli önümleri köpdürlüligi hem-de ajaýyplygy bilen alyjylaryň ösen islegini kanagatlandyrmaga gönükdirilendir. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň tagalasy bilen täze okuw ýylyna taýýarlyk işleriniň toplumlaýyn häsiýete eýe bolýandygyny äşgär edýär. Mekdep bazarlaryndan gerekli harytlary, okuw esbaplaryny satyn alýanlar ösüp gelýän ýaş nesliň hemmetaraplaýyn hem-de sazlaşykly ösmegi, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Okuw üçin ähli zerur şertler hem-de degişli okuw esbaplary, kitaplar, depderler, dürli galamlar hem-de beýleki serişdeler bilen üpjün edilen mekdep bazalary ilata hödürlenýän harytlaryň ýokary hil derejesine eýedigini äşgär edýär. Bu bolsa her bir güni uly rowaçlyklara, zähmet ýeňişlerine beslenýän ýurdumyzda täze okuw ýylynda görülýän taýýarlyk işleriniň bildirilýän talaba laýykdygyny alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary, ene-atalary, ýaşlaryň bagtyýar ýaşamaklary, dünýä derejesinde döwrebap bilim hem-de terbiýe almaklary ugrunda edýän ynsanperwer tagallalary üçin hormatly Prezidentimize özleriniň päk ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwründe geljekki nesillerimiziň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli tagallasy bilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Şu babatda häzirki dowam edýän tomus möwsüminde çagalaryň mynasyp derejede dynç almagy üçin döredilýän şertleň esasynda ýaş türkmenistanlylar hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşalyp alynýar. Munuň aýdyň mysalyny mekdep okuwçylarynyň arasynda tomusky dynç alyş möwsüminde guralýan çärelerden hem görmek bolýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli işleriniň netijesinde, halkymyzyň bagtyýar geljeginiň ýaş nesiller bilen baglylykda, mundan beýlägem üstünliklere beslenmegi ugrunda giň gerimli işlere uly üns berilýär. Şu babatda häzirki dowam edýän tomus möwsüminde mekdep okuwçylarynyň mynasyp dynç almagy bilen baglanyşykly göz öňünde tutulan çäreler öz oňyn netijesini berýär. Gahryman Arkadagymyzyň döredip beren hemme mümkinçilikleri hem-de Arkadagly Serdarymyzyň dowam edýän rowaç ýollary esasynda häzirki wagt ýaş türkmenistanlylar bagtyýarlygyň mizemez gurşawyndan ruhlanyp hem döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mähriban Watanymyza uly buýsanç we guwanç duýgulary bilen eşretli zamanamyzyň hüzirini görýärler. Munuň üçin bolsa Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde we Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky ajaýyp künjeklerde häzirki dynç alyş döwründe mekdep okuwçylary saglyklaryny berkidip, mynasyp dynç alýarlar. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, beden taýdan berk we ruhy taýdan baý, röwşen geljegimiz bolan ýaşlary kemala getirmek ata Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Çagalaryň mynasyp bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdym-saz, edebi-çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, öz ukyp-başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Diýarymyzda gurulýan döwrebap çagalar baglarynyň, mekdepleriň, sport we sagaldyş, dynç alyş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Munuň özi ata Watanymyzyň arzuwlaryň hasyly bolýan hem-de bagtyýar çagalygyň ýurdudygynyň aýdyň subutnamasydyr. Döwletimiz mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümini şadyýan we peýdaly geçirmekleri üçin yzygiderli alada edýär. Häzirki wagtda-da ýurdumyzyň ähli çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde tomus möwsümi dowam edýär. Gökderedäki hem-de welaýat merkezlerindäki sagaldyş merkezleri dynç almaga gelýän çagalary ruhubelentlik bilen kabul edýär. Meşhur çagalar toparlarynyň şadyýan aýdymlary we şowhunly tanslary, sahna oýunlary çagalar üçin döredijilik sowgadyna öwrülýär. Çagalaryň doly derejede dynç almaklary, wagtlaryny peýdaly we şadyýan geçirmekleri üçin merkezlerde ähli şertler döredildi. Çadyr sazlaýyş dynç alyş merkezlerinde oýun oýnamak, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin meýdançalar, tans zallary, kompýuter merkezleri, el iş gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary, kitaphanalar göz öňünde tutulupdyr. Bilim, sport we ýaşlar syýasaty, medeniýet, saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hünärmenleri ýörite medeni-dynç alyş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaryň bilelikdäki işleri netijesinde dynç alyş merkezlerinde her ýyl sungat ýoluna ýaňy başlaýan artistleriň we çagalaryň çeper höwesjeň toparlarynyň, döwlet we halkara derejesindäki dürli döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileriniň, meşhur estrada aýdymçylarynyň we sazandalaryň gatnaşmaklarynda köp sanly bäsleşikler we konsertler, sport çäreleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar geçirilýär. Teatr, sirk, meşhur aýdym-saz we tans toparlaram ýaşajyk tomaşaçylar bilen duşýarlar. Çagalar üçin paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ajaýyp künjeklerine, taryhy, medeni ýadygärliklerine, muzeýlerine, seýilgählerine gezelençler gurnalýar. Mekdep okuwçylarynyň dowam edýän tomusky dynç alyş döwründe olaryň mynasyp derejede dynç almagy hem-de wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, şolar wagtyň özünde-de tebigy we milli gymmatlyklara guwanç we buýsanç duýgularyny hasam artdyrmak maksady bilen Meýilleşdirilýän çäreleriň olarda uly täsir galdyrmagy ugrunda terbiýeçiler tarapyndan hemme zerur işler alnyp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň dürli künjeklerinde tomusky dynç alyş möwsümini döwrebap dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde şadyýan geçirýän çagalaryň Watanymyza bolan buýsanjyny hem-de guwanjyny has-da artdyrýar. Muň üçin olar Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýtmak bilen, şeýle eşretli zaman üçin päk kalplaryndan hoşallyk bildirýärler. Häzirki günlerde ýurdumyzda alnyp barylýan ösüşler bilen baglanyşykly maslahatlara giň mermerli, işjeň häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň özboluşly beýanydyr. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň we Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň hemem Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda kämil eserlerdäki watansöýüjilik duýgusy atly maslahat duşuşygy geçirildi. Onda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde häzirki döwürde ýurdumyzda bagtyýar ýaşlaryň ýokary hilli döwrebap, kämil eserleri döretmekleri, erkin zähmet çekip, çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ýurdumyzyň medeniýetini, sungatyny, milli mirasyny we däp-dessurlaryny ösüşiň täze derejesine götermäge gönükdirilen uly işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň milli medeniýetine, sungatyna we ruhy baýlyklaryna aýratyn sarpa goýýar. Buýsançly geçmişimizi öz içine alýan hemem terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolan bu gymmatlyklar hiç bir döwürde-de öz ähmiýetini ýitirmeýär diýip bellediler. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň Oba hojalyk toplumy bilen bilelikde guramaklaryna Çekseň zähmet, ýagar rehnet atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda birnäçe buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Zähmeti goramak, sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir atly okuw maslahaty geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Halkyň Arkadagly zamanasy diýip yglan edilen ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan beýik işler halkymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşyna gönükdirilendir. Ýurdumyzda raýatlarymyzyň döwrebap zähmet çekmekleri, saglyklaryny berkitmekleri hem-de rahat dynç almaklary üçin ähli mümkinçilikler we amatly şertler döredilýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Içeri işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Saglyk Döwlet maksatnamasyny we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistany iki müň ýigrimi ikinji, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekligiň Milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek hem-de ilatyň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagyz etmek we giňden ornaşdyrmak Raýatlaryň saglyk we hukuk babatda sowatlylygyny artdyrmak, jemgyýetçilik tertip-düzgünlerini berjaý etmekligi gazanmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Şeýle çäreler Ýaşlar guramasynyň Aşgabatşäher Köpetdag Bagtyýarlyk Berkararlyk Büzmeýin etrap Geňeşleri, Demokratik partiýanyň Bagtyýarlyk hem-de Büzmeýin etrap komitetleri tarapyndan geçirildi. Olarda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan işler dogrusynda buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda mukaddeslige öwrülen halkymyzyň baý medeni mirasyny, oň dünýä medeniýetine goşýan goşandyny, zenanlara goýulýan sarpany, gender deňligini wagyz etmek maksady bilen Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramaklaryna Ösüşiň belent ýoly bilen milli mirasymyza sarpa atly maslahat geçirildi. Demokratik partiýanyň Balkan welaýat komiteti welaýat ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen çäreler işjeň häsiýete beslendi. Balkan welaýat we Balkanabat şäher Türkmenbaşy etrap kazyýetleriniň geçiren çäreleri wagyz-nesihat bilen bagly boldy. Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Etrek-etrap polisiýa bölüminiň hemem etrap prokuraturasynyň geçiren maslahaty ýokary işjeňlige eýe boldy. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on üçünji awgustda sagat ýigrimiden on dördünji awgustda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijäsine ýigrimi bäş, otuz gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy. Kenarýaka etraplarynda otuz, otuz bäş gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az bulutly howa urup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda ýedi, on iki metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesiň ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az bulutly howa agyryp, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az bulutly howa görüp, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz bäş, kyrk gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatynda az bulutly howa agyryp, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda sekiz on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijasynda ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa agyryp, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda ýedi, dokuz metre ýetýän şemal öwser. Howa gijäsine ýigrimi iki, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz bäş, otuz ýedi gradus yssy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň on dördüne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy arzylýar. Eziz watandaşlar, tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokarlanýandygyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere ösenýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň eziz ilaçlarym.